Mae pob ffoadur a cheisiwr lloches a'i stori ddirdynol a phob un yn chwilio am rywle diogel i fyw. Mae Refugees at Home yn elusen sydd yn cynnig ystafell mewn cartre gan wirfoddolwyr. A mae Aled Jones yn un o'r rheini sydd yn estyn croeso ac eilwyd dros dro. Pam fe wnaethoch chi benderfynu agor y drws a chroesawu ffoaduriaid? Wel, o'n i wedi clywed am flynyddoedd um, ar y newyddion, hanesion ffoaduriaid o gwmpas y byd i gyd. Ac hefyd i fi, mae bod yn ymladd yn erbyn hiliaeth yn bwysig. Felly, nes i edrych i mewn i ffordd swn i'n medru helpu'n uniongyrchol yn hun. Ac dwi'n dod o ardal a phentre chwarelyddol lle mae pawb mewn ffordd yn, yn help, wedi bod yn helpu hunain. Felly oedd y gwerthoedd yna gen i ac felly mae hyn yn, yn, yn ffitio i mewn i, i, i hynny yn gyfan gwbl. Ac ers pryd i chi di bod yn croesawu ffoaduriaid? Mae Sane efo fi ar hyn o bryd, mae o wedi bod ers mis Medi y llynedd, ond cyn hynny, rhyw ddwy flynedd yn ôl, mae 'na ffoadur o Congo yma hefyd oedd wedi, fo a'r teulu wedi diodda'n erchyll gyda rhyfel cartre yn y Congo. A beth yw hanes a chefndir Zane? Pam roedd yn rhaid iddo fe ffoi? Mae Sane yn dod o ynysoedd fechan ar arfordir gogledd Affrica, Bajumi ydy enw'r ynysoedd. Rhyw gan mil o fobl sydd yn byw ar ynysoedd Bajumi, a mae'r boblogaeth wedi cael ei herlid gan y tir mawr, y wlad Somalia. Felly mae Sen wedi colli cysylltiad, dyw e ddim yn gwybod hanes ei deulu o gwbl. Ac dyw e ddim yn hollol siŵr sut nath o gyrraedd Prydain, fel na ryw siwrne ac beth nesaf ar strydoedd Caerdydd. Ki kisiwa cha chula. Bu farw'n nhad pan o'n i'n wyth oed, ac ar ôl hynny roedd hi'n edrych ar ôl fy mam, mam-gu a chwiorydd. Roedd hi'n helpu gyda phopeth, gan gynnwys mini bysgota. Oedd rhaid gadael yr ynysoedd pan ddath yr ymosodiadau. Ers i fi gyrraedd Cymru, dwi'n teimlo'n hapus ac mae'n heddychlon 'ma. And you tried to play rugby, didn't you? Mae'n berson positif iawn, mae'n berson artistig iawn, mae o eisiau 'neud um, gyrfa yn y myd dylunio neu ffasiwn, a mae o um, wedi bod yn gwneud yn dda. Mae'n cael mynd i coleg Caerdydd ar fro, ar hyn o bryd mae'n gwneud cwrs access, ond yn y dyfodol mae o yn gobeithio cael gwneud cyrsiau dylunio, ac fydd o gymaint i gynnig. Mae wedi bod yn gartre hapus iawn, yn rhannu coginio bwyd efo'n gilydd, um, wneud ymarfer corff, mynd allan y seiclo. Mae Sein yn weithgar iawn ac wedi setlo am y tro, ond beth yw ei beithio i'r dyfodol? Dwi'n gobeithio cael statws ffoadur. Am lenoriaeth yw dod o hyd i fy nheulu, fy mam a'm chwiorydd. Rwy'n gwelusio fy mam bob eiliad. Dwi hefyd am gwblhau fy nghwrs yn y coleg ac am wireddu fy motensial. Kazi nzuri niwe na familia kubwa baadaye. Mae Refugees at Home yn elusen Brydeinig a mae'r broses yn ddi-drafferth i fod yn rhan o'r cynllun i gynnig cartre. Na, dydy o ddim yn broses cymhleth. Dwi'n meddwl beth pwysicau i ddechrau ydy bod chi yn uh, wneud y penderfyniad bod, bod chi eisiau gwneud o. Ond wrth gwrs, yr unig beth mae hynny'n olygu ydy bod gennych chi stafell wag a bod chi'n hapus rhannu'ch rhannu bwyd. Da chi'n cael gymaint allan ohono fo, felly ym mhob rhan o Gymru swn i yn annog bobl i edrych i mewn i'r posibilrwydd o gynnig cartref. Wel Aled, diolch yn fawr i chi am eich stori ac am eich amser a diolch hefyd am roi gymaint o groeso cynnes i ffoaduried yma yng Nghymru. Croeso. Yeah. Sante. Sante.